Kutsigira dzidzo yemwana ndiko kuvaka remangwana renyika. Sangano reVaea.com Foundation rapa zvipfeko zvechikoro zvinosanganisira mayunifomu, masokisi, shangu dzechikoro, mabhuku ekunyorera nezvakawanda nezvinyorwa kune vana vanodzidza pachikoro cheMudonzvo Primary mudunhu reChikomba East. Chirongwa ichi charumbidzwa zvikuru nevatungamiri venzvimbo iyi. Kansela weWard 15, VaOnward Hurende, vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti rwaita kuti vana vese vaenzane uye runoratidza kukosha kwekutambanudza maoko munharaunda. E, tinotenda zvikuru nechiitiko chaitwa nhasi neVaya Foundation pano paMudonzvo kuWard 15 Chikomba East zvatimotivheta uye nevana vedu kuti pavanoenda kuchikoro vanenge vakafanana nevamwe hapaisina musiyano kuti ari kubva kumba inoshayikwa kana imba inowanikwa vane muono wakafanana tingati vakomuinfo mumwe chete tichitenda zvikuru secommunity kuti adzidza kuti kupa chinhu chakatonaka saka seward 50 tinovimbisa kuti tiri kukwanisawo Kupinda muVaea Foundation tikopota tichibata nevamwe mukupa ikoku. Kune varairidzi vepachikoro ava, rubatsiro urwu rwaunza kushanduko huru sezvo mukuru wechikoro, Mai Marufu, vakatsinhira kuti zvinhu zvapiwa izvi zvichabatsira zvikuru mukudzidza kwevana. Ini semukuru wechikoro ndinonzwa kufara nezvinhu zvaitika pazuva ranhasi nekuti nyaya yekupaka inotoda rudo runobva pazasi zasi zvaitwa nevabereki vose vari muvhayeya ndinozvitenda zvikuru rudo rwawakapa kuvana vedu zvese zvawapa vana vedu kubva kumauniforms maexercise books macovers bhutsu dzechikoro ndinozvitenda chaizvo izvi zvinhu izvi hazvingogumiri pakuti mwana anongogamuchira chete dzimweni dzenguva mwana anga achitorega kuuya kuchikoro achizeza chando chinenge chiriko achifamba netsoka asina chekuisa mushangu asi kana apiwa masokisi akunzwa kudzirwa anotonzwa shuwa yekuti regai ndiende kuchikoro ndipfeke zvinhu zvinyuwani zvandapiwa kana munhu uine yunifomu yakanyuwani chero kupindura mibvunzo chaiko muchikoro unenge uchida kupindura mibvunzo because unongo haunzwi kuwa inferior kana uchisimuka uine uniform yakaita mamvemve vanhu vanokutarisira pasi asi kana wava kuona kuti ini ndakangofanana nemunhu wese une uniform yaunayo wakapfeka zvakanaka hapana chaunacho chinoshoreka Kubudirira kwechirongwa ichi kwaratidza kubatana kwakanaka kwevatungamiriri uye mubati webasa muhofisi yemumiriri weChikomba East muparamende, VaLovemore Masunungure, varumbidza kushanda pamwe chete kuri pakati pesangano iri nevatungamiri. Right, so tingati isusu zvirongwa chafamba zvakanaka pano eh, pamudonzvo tinotenda eh, vefoundation eh, yefiretoot koma katomoyamirwa nakansela mobi asi chikuru chada kutendawo zvakare pamusoro pazvo inyaya yekutsigirwa kunoitwa nyaya dzakadai nahonorable minister mp vedu vamona e, kutendera kwavanoita kuti zvinhu zviitike kunoratidza kuti urongwa hwose huri kubva kumutungamiri wenyika president emerson mnangagwa hwekuti hakuna nzvimbo kana dunhu rinosara kumashure huri kupindawo zvakare muchikomba east uye huri kufambawo zvakare nedonzvo iroro kufire com foundation saka ndingati honorable mona eh, ndo mp vekunoku iward 15 yechikomba east saka vanotendera zvinhu zvakadai kuti zviitike nekuda kwekuti ah, nyika inotovakwa nevene vayo ka saka vakaona vanhu vakaita soe foundation ava vachiuya vachibata eh, hapana munhu angabata zvese ka saka ini pamusoro pazvose ndichatiwo ndichibva pano ndonotorawo mashoko andaona pano Eh, zvichemo zvataurwa pano nevekuchikoro vataura nyaya yemvura eh, inyaya yakaikurukurwa naonarable mona vachindituma kuno kuti munoonawo kuti pachikoro pacho pane uye pangada kubatsirwa chii saka ndotenda kuti izvozvi zvindo mashoko andichatora asi ndichida kutenda chazvo kuti via dotcom foundation aiwa mweya iwoyo wavari kuita iwoyo wakanaka tinotenda veruzhinji vatsigiri vari kuunganidza zvinhu zvavo sezvamaona imimi ndofunga almost mwana wese awana something pano pachikoro tinozvitenda chaizvo tichatenda kuti basa iro richaramba chipfuurira mberi zita ndini vongai masuka ndiri pamudonzvo primary school kuchikomba east